ne sɛ yɛn nuabaa yi sɛ wɔwaree papa a na n'ani afi kakra wɔ ne no no so wɔ nyini bia saa na wɔwaree no na ɛnɛ papa no nni hɔ biom na adeɛ a ne nuabaa no yɛɛ mistake wɔn no sɛ wɔama papa no anyɛ ne ho adeɛ wɔse wɔne no awo mmienu wɔama no anyɛ ne ho adeɛ sɛ ɛ ɔkɔhu abusua ɛna ne papa mo de ne maa no ɛnɛ ɛni hɔ saa o tete no ne yɛde yɛde wo mma saa sɛ fa ne kɔ ɛnɛ nyɛ saa Paakyɛw pii ne mmara wɔ hɔ, nneɛma bebree wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ awareɛ no wokɔ mu a wotumi di soɔ. Ɛnkane na nka ɛnte saa, nanso nnɛyi nnipa nti na ɛyɛ no saa. Na nka kane no a me nana me maame mo wareeɛ no, na yɛnim sɛ yɛaware awie yɛrekɔsan wɔ kɔɔto biara, yɛnya bɛyɛ wo ho adeɛ wɔ fie a na nka ɛno ara no no. Nanso nnɛ yɛse woware wie a, kɔsan wɔ kɔɔto, fa kɔdan aban, ma no nkɔ aban mu na aban nso nye ntom sɛ ampa awareɛ no ɔno nso ne nsa yɛ dɛn. hyɛ aseɛ na ɛduru berɛ bi na sɛ obi rebu wo kwa, sɛ obi resisi wo a, wama aban aka bi de ama wo. Yɛn nuabaa yi anyɛ no saa. Yɛde no maa no. Yɛde no maa no. Ɔse, Yɛde me maa papa no. Ɛnnɛ papa no nni hɔ bio. Papa no wuiɛ no, abusua no ne no retwe agyapadeɛ a ɔpanin no gyaa no akyire. Ɛsiane sɛ Deɛ abusua ka ne sɛ ɔno koraa no ɔnyɛ yere ɛsiane sɛ yɛnyɛɛ ne ho adeɛ. Ɛyɛ nokwasɛm, yɛde ba mmara mu so a, nka ɛwɔ mu saa. Yɛn nuabaa yi sɛ akɔduru mpanimfoɔ anim deɛ aduro no ayɛ den ama no, enti yɛmfa nto abadwafoɔ anim na wɔn nso nka bi mfa ma no. Enti nnɛ asɛm a ɛda pono so no, yɛn nuabaa no asɛm a ɛda pono so a yɛrebɛdi ho nkɔmmɔ anaasɛ yɛrebɛdwendwene ho, yɛrebɛpɛ asɛm no poma siberɛ na wo. So n'ano. Last week no yɛdii nkɔmmɔ bebree faa yɛn nua mo mmaa ho, ɛkwan a mmarima binom fa so a wɔkyiti mmaa ne ateetee ne yɛhunu sɛ. Ɛmaa no bebiredi fam. Yɛ nneɛma bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ a yentumi nyɛ wɔ aware ase. Su ne ban bi a yentumi nna no adi ye. Mpa so agorɔ ka ho, kasadɛ ka ho, aduanenoa ka ho, ahosiesie ka ho a yɛato no asaworam. Wɔ obi fi sɛ ɔware wie a wawie. Ɛno na last week ne ne last two weeks nyinaa yɛkasa faa ho. Na yɛn nuamaa bi de n'asɛm abɛto yɛn anim sɛ ɔyɛ abayewa, ɔse afei na wadi thirty five years nanso ɔwareeɛ no na ɔnnya nnii saa. Ɛnna ɔwaree panini. Ɔwaree obi a n'ani afi kyɛn no, na wɔwaree no wiee see pɛ no, ankyɛ Baamoɔ wuo de papa no kɔnseɛ do. Na aduru tam a papa, yɛn nuabaa no kyerɛ sɛ yɛanyɛ ne ho adeɛ, na yɛde no Ne papa de no maa papa no. Ne papa, mistake a yɛn nuabaa no ayɛ no no, ɛno a me ne no rekasa, meka kyerɛ no sɛ, Maame, w'asɛm no deɛ yɛawura mu, but mistake a wayɛ na yɛreka kyerɛ wo no. Wamma papa no anyɛ ne ho adeɛ sɛ yɛde no kɔhunu, yɛde no kɔmaa papa no. Enti wɔde mɛyɛ, mɛyɛ, mɛyɛ, mɛyɛ, ɛnna Baamoo wu abɛfa papa no kɔ. Baaowu kɔeɛ no, N'agyapadeɛ no, abusua no ne no retwe ho. Afei koraa deɛ wɔaka no sɛ ɔno koraa no, wɔnnim no no, yɛnyɛɛ ne ho adeɛ. Yɛnyɛɛ ne ho adeɛ. Na yɛn nuabaa yi se baabi a aduro no, ɛwɔ mu sɛ mmara wɔ hɔ, watu anammɔn bi. Na ɔno koraa ɔnni sika a ɔde bɛkɔ baabi, na nti ɔde akɔto mpanimfoɔ bi ani. Yɛfrɛ abusua, yɛsi nkonnwa mprenu, wɔnya asɛm no poma siberɛ. Enti wɔtaa hwɛ yɛn, wɔtaa tie yɛn. Ɔse wɔpɛ ne nsɛm no poma sibre wɔ ɛnnɛ ɔnhunu kwan a ɔmfa soɔ ɔnya akyire ɔntɔ nkɔ so ɔnyɛ dɛn ɛno ne asɛm a ɛnnɛ ɛda pono so ɛno no ɛnti mama ma me mmra wo so ma me mmra wo so mama sɛ wofori asɛm yi Yɛn nuabaa no rehwɛ yɛn, sɛn na wobɛka akyerɛ no? Yiw, ɔfata mpa. Nyame nhyira wo sɛ woama ho kwan ma Awurade fa wo so redi Ne mma asɛm ma wo. Mefa kwan wei so akyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa sɛ Awurade nyɛ obiara kɛseɛ. Mma mo abaatampa baako pɛ. Mesrɛ wo, yɛn nuabaa no, wafom yɛ, n'awofoɔ fomee, ɛnnɛ, dua mono gu ɛna dua wuyɛ nso gu na yɛn nua baa no ka abaayewa a yɛde wo kɔ akɔ ma panimu deɛ ɛne sɛ fɛs ne deɛ na yɛse ɛɛ bagyimi brɛ ba afe na ɔkɔ 35 deɛ ana kyɛ sɛ ɛnhyɛ adaa ɛnkyɛɛyɛ nti nkansa sɛ yɛde no rekɔma panin a, yɛnyɛ ne ho adeɛ. Ɛfiri sɛ, ansa yɛde wo bɛma panin bi no, na ebia wodɔ no, anaasɛ ɔwɔ sika nti na wodi akyire. Enti anka ɛyɛ sɛ yɛbɛware no koraa ansa na yɛde no akɔ ne kunu fie hɔ. Ɛhɔ no, abusua no ayɛ mistake, na ɔno ara nso ayɛ mistake. Na ɛnnɛ, mepɛ sɛ papa no abusua.

Sɛ ɔbaa yɛnyɛ wo ho adeɛ ayie ba ne atam wode wo kɔɔ kurom nkurutu dwuma ɛwɔ fie hɔ nyinaa wobɛyɛ bi ɛɛtan. Ɛnso ɛɛtan paa nanso nti saa mpena twe no ɛmu ɔden no sɛ nnɛ bɛɛma koraa ne wo twe saa mpena no na sɛ ogyaa wo ɛnyɛ ɛkwan pa so a ɛnɛ wotumi de ne kɔ court ɛnɛ wotumi de ne fa mmra kwan so ne nkɔto obi a abusua no nyinaa nim sɛ. Wayɛ ne ho ade. Enti na me, ɔbaa bi a ɔretie me, anaasɛ ɔbaa bi a maame bi a ɔware nni biara, mɛmma barima mfa wo nkɔ nkɔtena ɛne wo mmienu mmiɛnsa a ɔnyɛ wo ho adeɛ. Saa mmerɛ deɛ, wɔn, wɔnka hwee o. Aduane na wonoa ma wɔn. Barima maame ba a, na wogyegye ne so. Womma no baabi da. Ɔbaa papa ba a, na wohwɛ no, nnuan ma no. Wɔnka hwee. But berɛ a asɛm bɛba no, Ɛhɔ na wɔbɛyi wo ama. Wɔbɛkyerɛ ɔbosome a yɛdua mu aburoo. Enti sɛ wo kunu no nya wo ho adeɛ bere yi mu, bɔ mmɔden ara pira no sɛ wobɛboa barima no na watumi ayɛ wo ho adeɛ na ama w'awareɛ no a wote aseɛ no adi mu. Ɛnnɛ, wɔn a yɛanya wɔn ho adeɛ a wɔte awareɛ ase ne mmarima anaa ɔbaa te no

na ɛsɛ wɔdɔ. Ɔbaa bi a wodɔ biara no, sɛbesɛbe, ɛyɛ gyimie. Ɛfiri sɛ Kristo hyehyɛ maeɛ sɛ, ɔbaa deɛ, wobɛbrɛ wo ho ase abu barima no na moayɛ baako. Wo buo ne w'ahobraseɛ ne wo som no ama ɔbarima no ahwɛ so avɛre wo. Na mmom wo ɔbaa deɛ, woka sɛ, Medɔ no, medɔ no, medɔ no, na huu, paw no akɔtena ne fie a, ɔmfa nyɛ hwee. Raso ɛba awareɛ no a, Ɔbɛkɔ akɔware ɔbaa foforɔ. Enti abusuafoɔ no, wɔmmɔ wɔn ani mmra wɔn ho so sɛ, Tamar no a ɔba fie, anyɛ bi a ɔne papa no te no, mohu sɛ ɔnoa aduane ma no di? Monim no. Enti mma mo nnyina agyapadeɛ so. Menyɛ nnansa nka menim sɛ nnipa ani bere adeɛ sa. Ei! Ei!
Papa, enti yɛnhyɛ no nso. Mama, ɛɛ, Sara, ma memmra wo so. Yɛn nuabaa yi asɛm yi, ɛ, na mma maka asɛm bi wɔ ha sei sɛ, Ɛno a, sɛ mmɔyɛ na meka kyerɛ no sɛ wo maame ne wo papa te ase a, fa soboɔ no nyinaa kɔbɔ wɔn mu. Sɛ abaayewa a wasi soɔ na yɛde wo kɔma, na mama woka asɛm bi, mehuu no, me, mehuu ne sɛm sɛ, ɛ, ɔbaa no papa ne ne maame no, ɛm nso wɔhuu sɛ bɛsɛ sika bi wɔ hɔ, because, ɛ, according to lady no. Sobo, mama, ɔde soboɔ kɔbɔɔ wɔn, seesei a, ɛbɛsɛe abusua, ɛbɛsɛe adeɛ. Deɛ ɛrekɔ so no, yaw na ɔbɛfa mu no, ɛde kasatwie ne ɔhaw bɛba. Enti ɔmma n'ani mmra ne ho so, na saa mmere mmara bi a ɛtwa sɛ abaayewa no fa, ɛfiri sɛ saa nneɛma wei, ɛda wode duru kɔɔto no, sɛ ɛyɛ nsɛmhu a, wanya obi agyina w'akyi.
Nyame nhyira wo.
Mama, yɛnhwɛ adeɛ wei sei. Ɛɛ, yɛn nua bɛn? Asɛm yi a seesei abɛto yɛn yi, ɔretie yɛn nea obi kɔ. Meka kyerɛ no sɛ, Wɔse mama da biara metie mu, na asɛm no ahyɛ me ho akyɛ, na mempɛ sɛ mɛka, nti nea mepɛ sɛ yɛyɛ na yɛbɛbɔ baabi a asɛm no fire ne din akyerɛ mu no, ba wɔn a asɛm no fa ne ho no deɛ, wɔnim. Ɛnna mo a moretwe ho no nso, mo ankasa nso moahu mo ho. Mo a mo ne lady no retwe no, mo ara moahu mo ho dada, nti monsakra mo adwene ntɛm ansa na asɛm no koraa asi. Enti mama yɛhyɛ yɛn nuabaa yi a seesei asɛm no anya asi awie wɔse wɔn asi nkonnwa mprenu. Asɛm a abusuafoɔ no reka ne sɛ, Daabi, daabi, daabi, gye sɛ agyapadeɛ no wɔrepere faafa. Adɛn nti a ɔno koraa no yɛnnim no, yɛnyɛɛ ne ho adeɛ, yɛyɛ ne ho adeɛ maa hwan a ɔrepere papa no agyapadeɛ nti, nni wɔn. Seesei nuabaa no retie yei, ɛdeɛn na wobɛka akyerɛ no?

Ebia na sɛdeɛ na woka no, eh, maame ne papa no nhunu sɛ sika wɔ hɔ. But one, adeɛ baako a wɔsi hunu sɛ, sika, sika, sika no ara si yɛdi akyire no. Mm-hmm. Yɛamfa mmara kwan so atoto nneɛma a ɛbɛdu ɛpɛ nsuo bi. Sika nti ne yɛrepɛ ne yɛrekɔ. Mm-hmm. Yɛbɛba zero. Sɛdeɛ mm. sɛsi a ɔyɛ aba zero. Mm-hmm. Awurade amma mu a, ɔbɛba zero. na me nso ɔwɔ ba zero deɛ mɛka kyɛn sɛ ɔyɛ wɔmfa ne saa such is life ɛsiane sɛ ne mistake kɛse a Wakwabre o wanoa aduane ama papa yi wɔne no ayɛ ɛyɛ ɔse wɔne no yɛ nyame no lady no ankasa no ɔse wɔne no yɛ fam dwuma papa no yɛ kuani na wɔwɔ nneɛma bebree wɔwɔ farm se sɛ ɛfa saa nnwuma no na wɔyɛ na wɔn abɛsi fie. wɔ Kumasi. Ɛna papa no dii kan waree pɛn ne ne yere panin no. Ɔno deɛ ɔyɛɛ ne ho ade nti ɔne no woo three ɛna maame no firi mu. Nti ne mma mpanimfoɔ no wɔte Kumasi fie no mu a wɔkɔ sukuu. Ɛna ɔno no ne ne mma mmienu no deɛ wɔsusua no wɔwɔ wɔn kurom. Ɛna kyerɛ sɛ ɔne no redi saa adwuma no papa no afiri mu. Seesei wɔrepɛ akyerɛ sɛ fie no koraa no. onni kyɛfa wom. Yiw, sɛ yɛse yɛreba mu paa a, na ahwɛfo nso a wɔte ha ne abusua no a wɔte ha no, consideration na ɛbɛpa wɔn akyɛ wo paa esiane sɛ mistake no aba. Na mistake no deɛ, minim sɛ Awurade bɛyɛ n'adom aboa no de no akɔ baabi foforo. Na saa mistake wei na wɔama no ansi bio. Mount ntumi ntwe no tententen bebree a ɛkyere soɔ, though wɔne no na ɛbrɛeɛ. Ɔne no na ɛbrɛ yɛ ɔkɔ hunu bɛma no koraa wɔware pɛn nanso na bɛma no ne ɔbaa first wife no nsi dan ɔmu nsi dan yɛ o wɔ no mmɔ mu no ɛna ne na bɛbrɛ mpuntu ndwuma a sɛdeɛ wɔkɛ yi ɛnyɛ dwuma ketewa dwuma ɔden yɛ kɛ ɔno koraa na na ɛbrɛ mɔ ɛna ɔne na bra bɛduru pɛpɛ nsuo yi na sɛsiɛ na adeɛ ne sɛ biribi akɔ yɛ mmera yɛ mmera yɛ wɔ mu yi biribi akɔ yɛ mmera o nyɛ bagyimi brɛ no o. That time no deɛ yɛse yɛkɔsi asiwa ne yɛsi wo asiwa na yɛde wo ama bɛɛma no biribi koraa ba a yɛbɛ consider wo ama wo biribi kakra na mmom ɛnnɛ yi deɛ yɛde mmara ne mmere yi mu yɛde mmara na ɛyɛ adwuma ɛmfa ho sɛ wo na wo ne ne brɛyɛ ɛsi dan mmaako mmaako 20 sɛ ɛho adeɛ yɛ amma mu paa A Sɛ ankɔ kɔɔto so ankɔsensan ne ade a, ɛnnɛ mmerɛ mu no aniberɛ wɔ hɔ. Nipa no akumaa no kura wo nnɛ ne tua sɛ wo ne ne nua bɛrima no na abere. W'ano bɛsɛe. Sɛdeɛ woka yi, ayie bank mu dwuma wo na wokɔyɛ. Yɛnim o, ɛna akumaa ne ɛsɛ sɛ ɔsoa akumaa akumaa. Nanso hyɛ na hwɛ sɛ bɛrima no firi mu a, agyapadeɛ no ba a, yɛnim wo akumaa no bio. Ebi na ato wo seesei ara no. Ɛsiane sɛ mmara anyɛ adwuma, yɛanyɛ wo ho adeɛ. Ɛsɛ sɛ wakɔyɛ sɛ mpena, yɛkɔhunu ahunni mu. Enti wakɔyɛ sɛ mpena. Na mmom no, biribiara nni a aboterɛ na ɛwɔ sɛ wonya. Ne yɛnhwɛ, sɛ wɔma wo bi a, fa wɔma ma wo bi a, such is life. Fa no saa, ɛne obiara nkɔtwe mma obi mmɛku wo. Bla wo aberɛ nyinaa, ɔmfa no saa. Bla wo aberɛ nyinaa, mmla wɔ hɔ mama. Ɛne sɛ. Sɛdeɛ wo Kain asɛm a ɔde bɛda wo ne sɛ, Abusua no se yɛanyɛ ne ho adeɛ, ɛsi asem a ɛda pono no so no Enti mu. nneɛma bi a ɛtwa sɛ nka ɔno ne nsɛnteme ka no Wɔn se yɛmfa asɛ mma no, yɛyi no mu. yɛyi no mu. Aane. Mm, enti sesei no, ɛna sesei sɛdeɛ meka no, mmara no a ɛwɔ hɔ no, ɛno nti na yɛde kɔɔt, kɔɔto so aba, aban mu no ɛwɔ hɔ, because wɔn nim sɛ saa adeɛ wei akɔ so pɛn, ɛma nsisie. Ebi yɛ berɛguo, sɛdeɛ ɛsɛ ɔyɛ yɛ berɛguo. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ yi aban mu yɛyi asi hɔ sɛ ansa na koraa ansa sɛ wobɛware no, ɛwɔ sɛ mokɔ kɔɔto kɔ sensan ne adeɛ. Maame Kada, na m'adwene ne sɛ nka abusua no kɔmfom mu nto nkwadaa mmienu a wɔawo wɔn mu. Abusua bɔne no no.
Sɛ yɛwɔ abusua bi wɔyɛ abusua bɔne a. boro ne bɛ yie. Wɔn mu koraa pɛ sɛ nuabɛma ne pon wu na wɔfa agyapadeɛ no. Ebi tirim osu. Abusua bi wɔ hɔ wokɔ wu kɔ wura mu a, awerɛho. Wɔn mu tirim ɔdɔ, wɔn yɛ aporɔ. Hɛ! Wɔn nim sɛ wo na waboa bɛma no abrɛ. Nanso wɔwɔ hɔ nyinaa koraa yɛpɛ sɛ bɛma ne pon wu agyapadeɛ no nti. Enti wo a wabrɛ no, wɔnhwɛ wɔn anim o. Wɔnhyɛ w'anim. Nti sɛ ɛnyɛ Awurade na ɛbɛyɛ wo adom, me deɛ deɛ mɛka ne sɛ, ɔkɔdi akyire bebree sɛ wɔkɔpere ahwɛ a, obi koraa ku n'atwene. Ɛno no, no asɛm a ɛwɔ mu no, obi koraa bɛku n'atwene. Hwɛ asɛm yi, sister bi de bi bɛto, na awerɛho. Ɔno koraa deɛ, ɔne barima no na abrɛ biribiara, awoɔ a amma mu no nti, ɛdan a wɔasi, ɔbaa no koraa na ɛbɔɔ barima no dwetire de yɛɛ adwuma, ɔbaa no wɔ sika. Kwaabɛfo South Africa yi bi kɔyɛɛ adwuma nyaa sika, wɔba wɔbɛbue big shop, ɔwɔ sika, na ɔno bɛrima no na ɔnni hwee, ɔno koraa na ɛbɔ ne dwetire ho de yɛ adeɛ, Nyame yɛ adom ɔba no asosɔ n'aseɛ ama ɔno nso abɛyɛ ne nsam abɛnya bi, kaa koraa wɔ use koraa ɔbaa no kaa, efie a wɔasi wɔwuiɛ no hwɛ, ɔno koraa ɛba koraa nnim no o. Ebusua no asosɔ ne gyigyiri repɛ sista ne pɛ kunu. Ntsi sista no ootsie me a, ɔno mpo a yɛyɛɛ no ho adee no, ɛbaa amamu ntsi no, wɔrepɛ sista ne pɛ kunu sɛ wɔmma no egyapadeɛ no bi, nso ɔne ne na abre. Nna ebusua no a yɛaba bɛtotɔ mu no, bi nnyɛ ebusua papa, Ebi tirim osum wɔ bi wɔ hɔ a, ɛnyɛ wo nipa no, wo nipa, wɔn dehyeɛ no mpo, wo wabrɛ no w'agyapadeɛ no, wɔn hwɛ sɛ wokura firi hɔ na wɔn fa agyapadeɛ no. Enti sɛ woyɛ ɔbaa na wotie me a, yɛn nua baa no, nea meka ne sɛ, nya aboterɛ ma Awurade. Ɛkɔdi deɛ akyi ma obi nku wo nto ntwene. Ma w'ani nkɔ wo mma no ho. Wɔn mma obi afan, wɔn ama obi afan. Mɛntwi bebree. Esiane sɛ mmara no woamfa amfa ankɔ mmara no, w'abusua, wo maame ne wo papa antumi ammoa wo sɛdeɛ ɛwɔ sɛ wɔboa wo kwan no so. Enti mɛnyɛ bebree ma obi nkɔku wo ntwene. Nya aboterɛ, thirty five years, mennim mfeɛ a woadi seesei a, Yesu bɛsan ayɛ w'adom ama woanya baabi pa. Nyame nhyira wo.
Yesu bɛsan ayɛ w'adom ama woanya bi. Mama, yɛnhwɛ adesuadeɛ a ɛsɛ sɛ mmaa sua firi saa adeɛ wei mu. Na worekasa no, wokaa asɛm bi sɛ. Eh mmaa bebree yɛ mistake wɔ saa adeɛ no ho. Obi se me ne barima no ahyɛ aseɛ ɛna me ne no awo, ɔse ɔbɛkɔ akɔyɛ me ho adeɛ, ɛno ɔyɛ mistake because na sɛ dawale ho ayɛ aduane, waso na aka sɛ sogyafoɔ no mo dɔɔso, wanhwee na abɛdi a laa no wa. To anhwɛ na abedi so ennuru wo so. Tebea wɔ hɔ a ogyae anhwɛ a na ennuru no so. Ɔnkɔ so ntoa so anaa anammɔn bɛn na ontu? O, sɛ ɔbaa deɛ, bɛrima ne wo tena ase one year, two years, three years, ɛkɔ four years na ada so te hɔ, obegyaa wo. Ɛnkosi hwee. Te sɛ wo se metwɛn no ama no akɔ sukuu awie, Owie a obenya ne sizes wɔ hɔ. Saa ara, woamma w'ani anna hɔ a enti barima no hyiaa wo no a wunyaa nyamyɛ no, bɔ mmɔden ara sɛ wubetumi aboa no ama wayɛ wo ho ade. Bɔ mmɔden ara, na ɛnnɛ mmaa no nso bebree di saa. Owie a, te sɛ ɛnyɛ wedding kɛseɛ no a wobɛfa eh, bridesmaid foɔ twenty ɛne fifty me pɛ sɛ me de kɔ Facebook, mm-hmm. eh, eh, YouTube na ɛne ano na ehia o. Mm. Dabi a me ka kyerɛ awarefoɔ mo a wɔn bɛ ware wɔn kɔ kansil ne wie a, nya time frɛ wɔn sɛ dɛn na mo kɔ suaeɛ. Ɛnyɛ da a wobɛwie a wobɛnoa aduane, mm-hmm. fufuo, anwamo, ɛmutuo, kokonte ɛne adibi no. Ɛnyɛ no ɛna ehia o. Mm-hmm. Deɛ ehia kɛseɛ paa ne sɛ. Wo ne wo kunu no te asomdwoeɛ mu. Deɛ ɛhia kɛseɛ paa ne sɛ waware na wo ne wo kunu no ɛka biara mma na mote asomdwoeɛ na mote mo anigye mu. Mm. Biribiara nyɛ fɛ sɛ moaware awie a mote asomdwoeɛ. Mm-hmm. Ebi sɛ menim obi a wɔ wanhwɛ ne ne pirebuo ho, wanhwɛ ne kɛseɛ ho, anwene ne pirebuo, anwene ne pirebuo, ɔwieɛ mm. no Asɔr dɛm na ne yɛdan ne cake ka. Yɛdan ne cake ka yayaaya. Wohu? Ntsi saa adeɛ no yɛ adeɛ, no nso na ɛma mmarima no tumi twe wɔn ho ma yɛtena ase, yɛware mmienu, yɛwo mmienu, mmiɛnsa a ne yɛnya yɛn ho adeɛ no. Ɛfiri sɛ, wohyɛɛ aseɛ hyiaa no no, ɛnna ɔka kyerɛɛ ne sɛ, ɔka kyerɛɛ wo sɛ, Me deɛ mepɛ sɛ yɛyɛ engagement ketewa bi. Sɛ ɔbaa bɛka sɛ, Yow, mate no, ɔbɛka sɛ, O, me deɛ mempɛ ketewa. Na, maame, yɛnhwɛ wei o. Ɔn sɛ obi wɔ hɔ koraa a n'ani afi. N'ani afi ɔne barima yi atena ase ne yɛawo baako, mmienu, barima yi wobɔ no so mmɔ. Ɛdeɛ na saa nipa no wɔnyɛ because wɔte ho abɛhunu ɔno awo nnan enum. Wɔn ne no atena bɛyɛ fifteen years, ten years nie. Obi wɔ obi te yɛ man yi mu pɛ wɔte barima nkyɛn te barima dɛn ne no awo nnum mmiɛnsa. Busuam ai hɛ Fanta baako koro mfa nkɔkyerɛ busuani na wɔte hɔnom sɛ sɛ nti. Ɔbaa bi a ɛna me na mekyerɛkyerɛ mu abɛsi no ɛfiri sɛ wɔhyia wo no ɔdɔ wo nso dɔ no nti saa ɔdɔ no akata biribiara so nti sɛ wɔhyia no a ɛyɛ yɛ pie mpenatwe mpenatwe a ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛboa nti ɔkaa sɛ mɛyɛ engagement pene so Pene so, na ɛbɛduru mmere bi no, mekae me maame baako bi na na ɔne me rekasa. Ɔse, Mama, ɔka kyerɛɛ me, ɔse, saa tam no yɛfrɛ me Nana Yae, mewɔ Kumasi. Ɔse, Nana Yae, regali, regali o, na akokɔ no ara de ne ho bɛba. Ɔde me kɔɔ n'adamfo bi hɔ, nti wo maame ne me rekasa no, afotu a ɔde maa me no. Enti sɛ wohyia bɛmma na sɛ engagement na ne ho bɛso a, Anaa efie deɛ nnɛ awareɛ no koraa no asɔfoɔ bebree yɛyɛ bi wɔ office, yɛyɛ bi wɔ asɔrdan mu ne w'abusua pɛ. Saa.
Yɛyɛ biribiara efie koraa no ɛnɛ wo dan mu mpo no wopɛ sɛ Kristo di mu adanseɛ a. Ɛno ara no. Asan w'abusua no wakɔyɛ efie amammerɛ no na wo wo kawa no koraa no wode ba office ne yɛbɔ mpaeɛ gu so a Nyame aba mu. Enti sɛ barima biara nyɛ ne yere ho adeɛ na wɔtie me, ɔbaa bi a wo kunu nyɛ wo ho adeɛ na wotie me a, saa mmara yi nyɛ afe na akɔtwe list tententen o. Wanya awo baako no deɛ, apa sika. Wanya awo baako ne barima no, apa sika. Nti wo nofo nea nsisi so te sɛ woyi brɛsi a na ɛsɔpɔto wo no a, Wogyaa mu ayɛ herr. Na egu hɔ baabi. Egu hɔ.
Presia no, wɔn a wɔn deɛ esisi so sei no, ɛna ɔyɛ na ɛno koraa no, eti sɛ wo deɛ no presia sɔpɔte na sɛ wogyaa mu na egyaa deɛ a, herr wo ne wo kunu saa mmerɛ ne wo kunu nyɛ adwuma mmom. Saa mmerɛ mo fa nsi mo adwene mu sɛ, Ɔhene mepɛ sɛ afei deɛ woyɛ me ho adeɛ. Na ɔbaa a wo ne wo kunu nso te a moawo mmienu, baako, mmiɛnsa no, Ɛyɛ ade buo kɛseɛ ne ahobraseɛ mmɔɔ. Ɛfiri sɛ ɛyɛ adeɛ baako woanyɛ a menyɛ, wobɛkɔ, woanyɛ a memfiri wo. Enti ɛtwa sɛ saa mmerɛ wobrɛ wo ho ase nyinaa ma no na wo ne no yɛ adwuma bom na ɛbɛyɛ awuo no wɔ hɔ a wokaa nteaseɛ bɛba. Susu kura mo nto mmom. Yɛ sa baako a, nnawɔtwe anaa bosome yɛ sa a. na yɛde akɔtɔ ntoma. Yɛ saa na wowo mmienu mmiɛnsa. Baomes, wowɔ ntoma, wowɔ nkyɛnse, wowɔ mpaboa. Enti wonhia hwee. Wonhia wei ade guy. Wonya wo baako a, yɛgu vee no kora ɛnyɛ yie. Ɛnyɛ yie. Enti ɛtwa sɛ wote bɛrima no ase na ɛmfa wo nkɔtoto wɔn a wɔn nufu te sei no. Na wo kaa sɛ ɛnyɛ brazier a na ɛsɔ pɔtɔ anka ɛnyɛ. Enti ɛhɔ no kyɛnsee no modidi mu bi dada, ntoma no wɔ bi dada, bag no ɛ ɛ ɛ wosesaw ntoma no a wapam no kura gu mu a case close. Na abusuafoɔ no nso bi wɔ hɔ a mmarima no ayɛ krado sɛ wɔbɛyɛ Ɔyɛ ho adeɛ o. Ɛsɛ duru hɔ a kwaseabuo ayi kura yɛbɛtwe far kyɛn deɛ ɔbɛ ɔ mese me nim obi a anuafoɔ mmienu ɔmo nyinaa ɛwɔ hɔ deɛ ɔne bɛɛma no te dada no ɛɛyɛ ɔbaa no ho adeɛ no na ɔno ka no ɛdɔɔso kyɛn deɛ ɔwɔ afei na ɔbɛwa no. Ne nua ketewa no a ɔno nso walee last year ɛna mbisa no sɛ ah na adɛn na wo mmom deɛ na ɔno se ɔse ɔne me woe nti kwaseabuo ayi na mese kwaseabuo dɛn. Wo mmom ne yɛ pɛ me sɛ wɔn gye bɛrima no agye yɛ apetition. Hmm. Wɔn kyerɛ bɛrima no na saa da no yɛ nam ekyi papete. Na kyerɛ sɛ ɛ yɛn yɛ awofoɔ no mu biom so na bɛyɛ si akwan. Si akwan. Ɛwɔ saa nneɛma no mu list a yɛde ma. Saa ɔbaatan bi etie me maame bi etie me na sɛ ɛyi a mesrɛ sɛ ɔba no wɔnyɛ awo baako mmienu a wɔanyɛ ɛbɔ ne so. Eti to biribi egu sɛ papa yi Menhia hwee, wo deɛ bɛhyɛ, bɛware me ba no na hyɛ no animuonyam kɛkɛ, na awareɛ no a ɔte aseɛ no, n'anim mmra mu, n'anim mmra nyam, na ne nnyinasoɔ a Kristo de hyehyɛ awareɛ no mmra mu ma no. Ɛyɛ a na ɔkwansɛn bɛba ma maso no, ɛyɛ a na obi susu sɛ, Oh! Ɛɛ, makɔbɔ kɔkɔɔkɔ saa adeɛ no a yɛkeka no. Makɔ, obi feel sɛ wakɔbɔ kɔkɔɔkɔ nti ɛyɛ awareɛ. Me deɛ me saa knocking no deɛ menye ntom o, enti wo ba ɔsɔ. Ɛno ne, me koraa mamma kuro yi mu anka na menim sɛ saa adeɛ yi, yɛyɛ Asantema na mente saa nsɛm no bi. Mebaa ha na mebɛtee Kwasi Abuo sika, ɛɛ, kɔkɔɔkɔ, na, na, yɛse, na, kɔkɔɔkɔ na ɛka awareɛ no ho anaa? Menye knocking no ntom, enti wo bɛware a, ɛduru hɔ a. Da a yɛreyɛ engagement no a kɔkɔɔkɔ ne wei ne na saa yi no, ɛno nyinaa ɛka ho. Na kyerɛ sɛ ho nhia sɛ ɔbaa bi bɛka sɛ. Ɛno nso ba abɛyɛ te sɛ engagement.
Saa kɔkɔɔkɔ no, ɛno nso ba abɛyɛ te sɛ engagement. Ɛno yɛkɔ akɔhyɛ ɔpromise ring kɛkɛ o. Enti ɛduru hɔ a mefrɛ mɛka kyerɛ wo sɛ ɛno nso de ne ho de ne ka. Ɛne adeɛ nti ne yɛmfa nyɛ wei. Enti abusuafoɔ no nso deɛ wɔde abɛtom no no, na ne nyinaa firi mmabaawa no a aba no o. Obi wɔ hɔ a, adeɛ koraa bɛkye ama yɛabɛyɛ ne ho adeɛ anaasɛ yɛabɛyɛ engagement no, ɛno koraa ɔhyɛ da yɛ ho party. Aane, ɛno deɛ. Ɛno nso abɛhyɛ mu. Aane, me werɛ fi din a wɔde ma no.
Oh, obi kaa me a monka nkyerɛ mate. Ɛno nso aba abɛhyɛ mu. Aane.

na yɛde som wo no. Ɛnnɛ, yɛn nuabaa bi a ne ho aba asɛm ne sɛ wɔne papa a n'ani afi kyɛɛ no atena ase na bammɔwu abɛfa papa yi kɔ. Ɛduru sɛ agyapadeɛ a abusua bɛtena ase ne nkaababaa wɔanya ne kyɛfa wɔ mu a, abusua no na ɛtwe wɔ agyapadeɛ no ho. Yɛn nuabaa yi, sɛ ɔde akwadaa mpanimfoɔ, moasi nkonnwa mprenu, ɛsɛ ɔnya asɛm no poma siberɛ. Ɛno na abɛtɔ ɔbaatampaa me ne m'abadwafoɔ anim a ɛnnɛ yɛbobɔ ho, yɛdi ho nkɔmmɔ no. Enti mesrɛ wo, sɛ afei na woajoine yɛn a, anaa afei na woasɔ wo TV no na worehwɛ, nkɔmmɔ a ɛnnɛ da pono so a yɛkasa afa ho anaasɛ yɛredi ho nkɔmmɔ no, Nyame nhyira wo. Mama Sarah, ma mensan mmra wo so. Ɛɛ, yɛrebɛkɔ kɔkɔɔkɔ no, me, mepɛ sɛ mehu sɛ kɔkɔɔkɔ no, obi se, Wobisa obi, Mama, barima no wayɛ wo ho ade? Ɔse, Daabi, wakɔhunu abusua, akɔbɔ kɔkɔɔkɔ. Mepɛ sɛ mehu sɛ kɔkɔɔkɔ no so ɛyɛ, obi bɔ kɔkɔɔkɔ a ɔyɛ ok sɛ waware anaa? Mepakyɛw, kɔkɔɔkɔ no ɛnyɛ awareɛ. Ɛne sɛ, umm, ɛwɔ hɔ te sɛ bi a mepɛ sɛ w'abusua no ɛhu sɛ me ne wo na ɛwɔ hɔ. Kyesɛ ɛnyɛ awareɛ. Ɛnyɛ awareɛ o.
Ɛno deɛ ɛnyɛ awareɛ. Obi kɔbɔɔ kɔkɔɔkɔ wa wo num nsia o maame yɛ nyini sɛ wa twam forties. Kɔkɔɔkɔ ɛna ɔmo de adane awareɛ ɛno ne ne adeɛ sesei no ɛha ɛnɛ mmabaawa a. Nɛ gyesɛ nɛ sɛ sɛbi sɛbi ma no si so mena so sɛ biribi ni na yabɔ kɔkɔɔkɔ wɔ me me side na me kɔ pie abusua no mu a ɛnim mu sɛ ɛyɛ awareɛ. Ɛnyɛ awareɛ daa. Ɛnyɛ Ei. awareɛ da, ɛyɛ mpenatweɛ Gye sɛ wɔma bɛɛma no Yɛapɔlehye no, mpenatweɛ a yɛapɔlehye ho. Yɛapɔlehye mpenatweɛ a yɛapɔlehye ho Na sɛ yɛde akɔ pie abusua no anim sɛ Ɛhɛ. Hunu sɛ sɛ wohwehwɛ wo dehyeɛ no a Me Ɔwɔ ne me na ɛwɔ hɔ hɔ. Ɛno ara no no Ɛnɛ sɛ wonni mu a Ababaawa wotie me Wo deɛ ɔyɛ ɛnɛ kɔbɔkɔkɔkɔbɔkɔkɔkɔ no a Ɛno na wopɛ no

Ɔɔkɔ hɔ na ɔfa ne brazier mmienu, ɔkɔ a na wagya ato hɔ, na wabɔ baako.
Ɔba a na ɔde ɔde pant baako aka ho na ɛɛ abɛda hɔ na bi a underwear na ɔde abɛgu hɔ. Kɔkɔkɔ no no, ɔsesa ne nneɛma ba baako baako. To wo ntini na ɔnna wo mmienu to hɔ. Ɔnna wo mmienu na waka ne so kɔkɔkɔ ɛna ɔkɔ. Ɛmmoa. Ɛnyɛ hwee, kɔkɔkɔ no deɛ ɛnyɛ biribiara, ɛnsɔpɔto, ɛnyɛ biribiara, just sɛ maame ne papa no hunu sɛ oh me ne wo na ɛwɔ hɔ, Nyame yɛ adom a mɛware wo. Asa, te sɛ woretie me na kɔkɔkɔ na yɛabɔ wo, na wo deɛ, wo deɛ abɔ wo safohene, yɛakɔhu m'abusua anim, bɛrima no akɔhu m'abusua anim a, ma, na, na. Pakyɛw wayɛ wo ho ade wɔse dɛɛ bɔ abɔ kɔkɔɔkɔ Na kɔkɔkɔ no yɛna mente aseɛ.
Kɔkɔkɔ no obi wɔ hɔ nkorɔfoɔ na abusua na ɛkɔ o wɔde nadamfo na ɛdi akyire na ɛkɔbɔ kɔkɔkɔ kɔbɔ kɔkɔɔkɔ no ɛti abusua no si yɛ nim wɔ yɛ nim adamfoɔ okay na ɛdi nakyi mm wɔn kɔfoɔ na abusua mpo ɛdi nakyi sɛ ɛkɔbɔ kɔkɔkɔ o mhm adamfoɔ obi wɔ so a abusua ni baako mhm pɛ na ɔde no akɔ kɔkɔkɔ ɔno mhm no wɔma yɛ hunu sɛ mabusua ni Yɛnhunu sɛ wo so no, wo dehyeɛ no, wowɔ me nkyɛn, meboaboaa me ho, ɛyɛ Awurade pɛ a, mɛba abɛware wo. Ɛno deɛ, ɛnyɛ awareɛ. Na adeɛ baako a. Ɛte sɛ anka no koraa, anka ɛyɛ obuo bi sɛ. Ɛyɛ obuo bi a wɔde bɛbusua. Mekɔ ho abusuafoɔ sɛ, O, mo ba yi, sɛ ɛduru mmerɛ bi na sɛ monhunu no na bi a mohwehwɛ no a, ebi a ɔwɔ me nkyɛn, anka ɛyɛ obuo. Na ɛte sɛ anka no koraa, ɛnni kwan sɛ anka wɔasesa nneɛma akɔtena saa nipa no fie. Ɛyɛ big mistake. Enti ɔbaa sɛ wo a na woyɛ saa sesaw no mmra yɛ asɛm nkɔwie yɛn sesaw nneɛma no kɔ anyɛ sɛ edi bɛyɛ wo anyɛ ebi na ato yɛn nua bɛn kɔkɔ kɔ nea ɛkɔbɔɔ no ɛnɛ kɔkɔ kɔ no ɛna ɔyɛ sɛ meka sɛ papa ebi a wɔde ɔkɔhuu ne papa o mo baa baa yɛ ɔyɛ kama enti yɛ akɔsoa kɔ o. Wo a ɔkra abatampa yɛ abɔ kɔkɔɔkɔ o. Nanso obiara hu sɛ ne nipa ni. Enti ɛno nso awareɛ ne mma so. Bebree a yɛabɔ wɔn kɔkɔ, awareɛ ne mma so. Ɛna sɛ ɔno aware sɛ sɔfo a. Wɔgye wo si hɔ ɛberɛ bi a wɔpɛ na wosi hɔ. Bebree, adeɛ wei ɛkɔ so bebree.
Because of maame se kɔkɔɔkɔ no.

Ɛɛ, abusua no bɛrima no kɔhunu ɔba n'ani gye ho a, na maame ne papa no anaa abusua no akɔ na wɔakɔhunu anim ne akɔsi ɔbaa no asiwa. Ɛne wo to papa fie, to maame fie. Ɛne ne saa kɔ, me deɛ mehunu sɛ kɔ, ɛne ne ɛnɛ yɛkɔ kɔkɔyɛ a yɛde afa ne sɛ awareɛ no. Yɛafa ne sɛ

Na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, adeɛ baako a ɛsɔ wɔ sɛ yɛ yɛ am yɛ maame nom no yɛ papa nom, abusua, wɔn hunu na sɛdeɛ ɛbɛyɛ awareɛ bɛtumi aba ama yɛn de hyia yɛn mma, yɛn nua baa nom no, ɛne sɛ wɔn aba bɛma no aba koraa wɔ ɔbaa ɔbɛba kɔkɔɔkɔ a ɔse ɔgyina so agye list, ɔgye list a. yɛde bɛyɛ bɛtotɔ nneɛma a wɔde ba bɛyɛ na ma list no ɛnyɛ asɛm ketewa yɛtumi ma ɛno koraa deɛ yɛbɛba hɔ one day oh. abɛhwɛ list no a yɛde ma awareɛ no ɛno yɛbɛhyɛ dada sɛ bi a next week yɛbɛkɔ hɔ akɔhwɛ sɛ saa nneɛma no sɛ ɔbaa ɛkɔ awareɛ nti wodeɛ nkɔde ma moma hɔ next week anaasɛ na yɛbɛkɔ hɔ yɛgye ah. ntokorɔtoɔ nyinaa ɛgye ayi Eh me se meka bi ama a especially yɛn nuanom Mfantefoɔ me ka ho bi ɛnyɛ asɛm ketewa yɛbɛgye wo aa gye me se abusua si Kenya yɛbɛgye wo bie na ɛti ɛbɛyɛ dɛn na bɛɛma no kora tumi abɛyɛ ɛno ti na wohwɛ a ɔno wobɛhu sɛ oo na ɔde ahomte no akɔtena bɛɛma no so na bɛɛma no ɛne na wo ɛho adeyɛ a Ɛmma bikɔ ɛka a yɛbɔ no ɔhwɛ bɛɛma no koraa wɔnnya ntua wode mo mfɛ no ntɔɔk next week ɛbɛba wɔn a wɔn gye ɛyi no awaleɛ ho ɛyi ntɛkinis ɛnɛ ɛyi maame kente papa kente ɛno basket na ɛhyehyɛ nneɛma egu no koraa no koraa yɛsɛ yɛwɔ level wode mo nya abotrɛ next week yɛbɛyi Eyi ne ebi wɔ so ne yɛakasa afa saa adeɛ no ho nti wodɛ mo yɛmfa ɛno nto ntɛm. Me berɛ no reyɛ ayɛ be ɛnkyɛ mɛbue me phone line no atom ama wode w'adwenkyerɛ de aba dwumadie so. Yɛn nuabaa no a ne ho akɔ adwaa mu no na yɛahu kwan a yɛbɛfa so a yɛn nuabaa no sɛ wɔnyae anaa wɔntoa so nti ɛnkyɛ biara mɛbue me phone line no atom seesei a na wafrɛ de w'adwenkyerɛ de aba. Mama yɛnhwɛ sɛsɛ yɛn nuabaa no. ɔnyɛ dɛn? Sɛ yɛn nua baa de, ɔnnya ama no nka o. Ma ɔnnya ama no nka. Ma ɔnnya ɔgya ama no nka ɔne ne mma deɛ na ɔmbɛdie. Ɔmbɛdie.
Ɔmfa ntu anamɔn. Tu anamɔn.
Ɔnkɔ mpɛ pɛ. Sɛ ɔmo ɔsɔ ɔse ɔde yɛ yɛ yɛde akɔto mpanimfoɔ na ɔmo asi nkonnwa mprenu. But still asɛ nneɛma no a abusua no ɛgye afiri ɛyɛ lady no ya. Because fie no a ɔne papa no asi papa no asi no koraa no Ɔmpa akyɛ sɛ ne kyɛfe no ɔmbɛma no sing room with ne mma no de ama wɔn afa. Nti wɔn akyɛ ama mma mmiɛnsa no so no obiara baako baako de aka abusua dea. But yɛn nuabaa no kyerɛ sɛ nka ɔno na te awareɛ no ase a eh ɔne papa no sii saa fie no nti nka efie no mmɛyɛ ne dea. Daabi ɛntumi nyɛ ne dea nso. Ɛno nso ɛnnɛ deɛ wayɛ ɔho adeɛ koraa no ɛno koraa abusua akyɛ fam. Nti ɔbaa no nso mma. ɔnyɛ niberefo. Ne nuabaa no a ɔte mu ma ɔnyɛ niberefo, na mmom ɔnto ne bo ase sɛ wɔama no bidie a wiase nwui a wonnim nea ɔbɛnya nti, ɔnka n'akoma nto ne yam. Ɛfiri sɛ agyapadeɛ saa no, ayɛ aduru hɔ a, mempene, mɛpene, mɛgye, mefa ma wɔn, ɛnni ani.
ɛne wɔn a wɔwɔ ani bɔne nso bɛdi hene wɔ mu. Enti sɛ yɛama no bi nko ara deɛ a, Awurade na ɛboa nnipa. Ɔnsom, na Awurade a ɔhyira ketewa so no, ɛbɛyɛ kɛse. Na sɛ ɔmmaa no, wɔmmaa no bi koraa deɛ a, na ɔbarima no te hɔ no, ne nyinaa na ɛkɔba afuom a yɛrekɔ. Ɛhɔ na mididie. Enti sɛ wɔpɛ sɛ n'ano aduane bɔ no de a, ɛnneɛ ɔtu anammɔn so de fa aban kwan so nso a, ɛno nso wɔbɛto de mmara bɛyɛ adwuma ama no anya ne kyɛfa. Ne mma deɛ, abusua no nso bɛnya ne deɛ. Ɛnna mɛsrɛ abusuafoɔ nso sɛ saa adeɛ no a yɛreyɛ no, ɛnyɛ. Obi wɔ hɔ koraa a wo wo kunu no te ase koraa no anaa wo yere no te ase no na ɔne ne nka. Nso ɔnya wuiɛ ara pɛ adeɛ a ɛya paa na wɔbɛyɛ ne mma ne ne yere. Wɔbɛyɛ ne ye ne ne ne kunu ne ne mma. Ɛyɛ adeɛ a ɛ ɛ ɛ ɛ ɛretan anaa ɛrenyan. Yɛmma yɛn ani mmra yɛn ho so sɛ ɛnyɛ ɔbaakofoɔ nko ara na ne nanane aberewa o. Mo a moyɛ sei nyinaa, so mowɔ mma? Saa.
Wiase Ɛnyɛ ɔbaakofoɔ nko ara na ne nana ne aberewa. Deɛ ɔbɛbrɛ pɛɛyɛ koraa na ɛkɔ yi. Saa nti adwapadeɛ no yɛn nyinaa yɛbɛgya hɔ. Waba no obi redi obi yere anaa obi kunu ɔredi n'ani wɔ ɔbaa a wawu anaa ɔbarima a wawu adwapadeɛ ho a, ayɛ ara ahome. Sister no kaa asɛm bi kyerɛɛ me na me werɛ hoe. Wɔse papa no wɔ fa asefoɔ mmienu bi na ɔne wɔn na ɛteɛ. Papa no tumi sane kakra wɔ ne nsam tia sɛ baabi wɔn tena no wafa labourfoɔ a wɔn yɛ ne nnwuma ne adeɛ de ma no ne ade. Wɔse na ɔsane ato kookoo koraa sane ka ho. Na na ɔne ne wɔ fa asefoɔ mmienu bi na ɛteɛ kyesɛ wɔ fa asefoɔ no pa kyerɛ saa sɛ kyesɛ wɔn koraa na agyapadeɛ no yɛ wɔn dea. Awuraatampa ha na ɛhia o a ɔbaa wo ne wo kɔ. Na sɛ bɛɛma no sɛdeɛ ɔteɛ biara no, ɛne bɛɛma nyɛ adwuma mmom o. Ɛnnɛ deɛ wiase rekɔ nti, ɛne deɛ fa yɛ mfato ho, ɛne bɛɛma no nyɛ adwuma mmom sɛdeɛ ɛteɛ biara. Anaasɛ sɛ wo ne no bɛyɛ adwuma a, bɔ mmɔden ara ma ɔno nso ntua wo ka sɛdeɛ ɔtua ne workers ka no. Bosome biara ɛtwa sɛ wo nso yɛtua wo ka Na w'ani anyɛ ɔyɛ ɛfiri sɛ wɔfa asefoɔ bi anaa nnuammaa bi anaa nnuamea bi a wɔammɔ bra, ɛfiri sɛ wo, sɛ w'ani wobɔɔ bra a, wo nua no a wawu no adwapadeɛ no womfa ho. Na wɔn a wɔammɔ bra no, da biara na wɔn ne. Ɛretwa toɔ, me berɛ no deɛ ɛsua, ɛnni mmoa me. Na ɛka kyerɛɛ ɔbaa no sɛ,
Sɛdeɛ. Yɛ bra bi frɛ yɛ a ɔse sɛ ɔmo abusuafoɔ no antumi anyɛ ɔmfa mfa abɛn mo. Awurade nso a ɔdi deɛ ɔnni bi asɛm ɔbɛma no ahyia obi a ɔbɛboa no. Ɔbɛboa no. Nti yɛnhyɛ no nso. Yɛn nua baa no nto ne bo ase. Nto ne bo ase. Ɔmfa nni nkunim. Sɛ obi nso tie yɛn na sɛ n'akoma so adeɛ ne sɛ ɔnyɛ obi ho adeɛ na ɔyɛ ama ɔkyena bi no ne yere no anim agu ase anaa ne kunu anim agu ase a ɔmma n'ani mmra no so. Ɛnna yɛn nua baa yi nso no, ɔbaa no a watu akɔtra ne maame hɔ no, maame no wampam no nti, awareɛ no agu. Agu nti ɔno amfa ne ho adwene.
Ɔno amfa ne ho adwene. Mama, fa number to dwa na atiefoɔ mfrɛ wo.